Êvar baş temaşevanên hêja. Em bi navê Yekîtiya Giştî ya Nivîska Rojnamevanên Kurdî Rûmê bore bin digel xelekeke taybet bi mamoste Mihemed Îsmaîl, Sekreterê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û endamê Destaya Rêveber ya Encumena Niştîmaniya Kurdî, belê Got, Di vê demê de demeke em di demeke taybet de ne. Got, Miletê Kurd îro tê derbas dibe. Got, Bi çavê hezara û em nabê milyoneke em bê melayîna îro li her du beşê menî Kurdî ne. Got, Gel her du ser masekê rûnên û her du guftugo bi hev re bikin û kêşa miletê Kurd li ser masê cîhanî bê danîn û danûstandin li ser bê kirin. Hêviya me ew e got her du beşê menî Kurdî li rêkeftina Duhok û Hewlêrê vegerin û got, Em Çarenûsa mafê kurdî bê xuyanî kirin. Belê di vê derbarê de mamoste Mihemed Smaîl mêvanê me ye ku em karibin hinekî zanyariya li ba wî na em bidin xuyanî li ser rewşa Sûrî a bi tevahî ana û li ser rewşa kurdan bi taybet. Belê mamoste tu bi xêr hatî. Spas. Gelekî spas, em gelekî bi xêrhatina te dikin. Em kêf xweş in ku îro tu mêvanê me yî bi rastî û te ve xwendina me bi cî anî. Bi cî kêfxweşiyê yî li ba me. Mamoste. Ez jî kêfxweş im û bextewer im ku îro mêvanê we me û ne xasî mêvanê Yekîtiya Nivîskar û Rojnamevanê Kurdistana Sûriye. Gelekî bi xêr, em gelekî kêfxweşên dîsem, gelkî dîse bi xêr hatina te dikin. Belê mamoste e, ger em bêjin piştî herfandina rêjîma Esed, hûn çawa li rewşa Sûrî bi tevahî hûn dinerin? Spas. Wala rewşa Sûriya e, dîwarê diktatoriyetê herifî. Ew ê ku pêncî û pênc sal bi hukmê mala Esed û şêst û yek sal hukmê Baes miletê Sûrî hatibû yanî gelkî tund û tîjî û zehmetî û tengavî hemî şêwazê ku eqil nasewirîne ser vî miletî de bû. Rûxandina vê rejêma sîtema dîktatorî û îstibdadî eveya bi hed zatê xwe gaveke gelekî girê Sûrî ne tevere û ji Rojhilata Navîn ji deverê tevde dorober re. Qonaxa dudwa piştî wê rast e ne hemî wek dilê me bi merhela ewil e hinek ew merhela ve guhêz e hinek zehmetiyê bên pêşiya me mumkin e kesin hebin tund mumkin e kesin hebin ji rijêmê pîstir bin lê qeweta rijêmê di destê wa de tune wê ne bi wê qewetê bin nikari wê tiştê kiryarê ku rijêmê dikir nema dikarin bikin.

hêza ku destê dijminê destê rejêmê de bû ne bi destê wan de tune bû. Ev ya bi hed zatê xwe gaveke mezin e û umîdeke mezin e û gaveke guha min pêş de. Welatê me em çavnêr in xebatekî bi rehetî û elenî bikin. Wekî ehzabê murehes em ê bişuxulin. Me mekatibê xwe li Şamê û Helebê û li her cihekî ku welatê me tê de hebe her cihekî ku xebata siyasî û û diplomasî tê de hebe em ê bikin. Xebata me nuh dest pê dike di warê siyasî û diplomasî de. Destpêkirina wê yê divê em peywendî li gel hemî aliyên siyasî yê Sûriya bikin, aliyên xwedî rol, grûpatê, aliyên navdewletî, hemî dewletê nexasim dewletê xwedî rola wa got Sûriyê de hebe, têkilî û danûstandinê me bi hemiya re hebe. Ev xebata ku em bikin em bêjin destpêka wê ye, qonaxeke nuh e. xebateke siyasî û diplomasî gom çawa miletê xwe û qediya xwe li xelkê bidin naskirin şêwazekî diplomasî şêwazekî siyasî şêwazekî ku em pêkhatekî bingehîn ji pêkhatê Sûriya her wasa cihekî me taybet heye taybetmendiya miletê me û qediya me pêtiviya ku çareserkirina qediya Kurdî li hundirê Sûriya pêşa rojê de. Veya tiştekî ku nihar pêşiya me me rûxandina rejêma diktator Deriyê ev deriyê heve biyel pêşiya me. Em ê di wî derî de muhawere bikin, xebata xwe bikin. Dê rast e, astengî hene. Astengî hene ji grûpên tundra û ji zehmetiyê heyî heta halê entîqamê ku di Sûriya de cihekî vê dê li dera hewê hebe zehmetî li pêşiya me hene. Ew zehmetiyê heye em ê wekû hêzeke siyasî berpirsiyar, wekû nûneretiya rasteqîne ya miletekî taybetmendiya wî heye di Sûriyê de, miletê wekû miletê Kurd em ê nûneretiya wî bikin. Ya tu ser du beş tu mecal pêşa min e. Mecalek zemîna Sûriyê de peyda bûyî hemî pêkhatên Sûriyê re hêzên siyasî Sûriyê re cor bi cor menatiqê Sûriyê re em ê xebatê bikin û xwe bidin naskirin wa jî xwe bidin naskirin. A di dua navxweya me yê Kurdî. Me weko Kurdî ev heya nakokiyê zehmet hene tengav hene îro Ne yek helwêstekî di nav Kurda de ewe zehmetiya wê heye rast e ku Kurd yek rêz bin, yek helwêst bin. Yek rêz zehmet e bes yek helwêst şikê mayî be. Wextê em yek helwêst bin derbarî kêşeya xwe qediya xwe em ê tiştên baş jî pê destê xwe ve qizin jî bikin. Lê çawayî mişkila heyî îro zehmetiya miletê me tev de ji hebûna çekdarên beyanî, çekdarên ku ne ne Sûrî de heger nav Sûriye de heger nav Kurda de. Ev mesela va çekdara cihê nakokê giraniye û cihê zehmetiye rastî pêşe rojê de zehmetiyar pêşa miletê me mayî ev nokta mayî ev karibin Îşê xwe ji miletê Sûrî neynin heger nav Kurda de xweste navxweya miletê Kurd eveya wê yek helwestîkî nav Kurda de çêbi. Partiyên siyasî Kurdî ew hêzên siyasî ew aliyên siyasî Kurdî Sûriya sereke mişkilet nav du aliya deyî. Nav Encumena Niştîmanî Kurdî û PYD'ê.

Ê ku di vê qonaxa he de birîkiryarê binpêkirinên xirab me jê daxê ku hatin pêkanîn bi heqê miletê me û heqê komelga me. Û me îro siyaseta Encûmena Niştîmanî Kurdî îro tekît dibe ji miletê me re ku encûmen dûrnêrîn û kûrnêrîneke baş li cem hebû ku wextê ku me digot niha terefê dîtin xwe li hemî tişta qelibandin û çûn Baxoz û çûn Dêrezorê duwazdeh hezar xwe şehîd çûn, bîst hezar xwe muaq bûn. Dîsa vegeriyan navê xwe hel bikin. Wê dîsa bêjin ka werin mer werin em herin Şamê yek helwês bikin ji bo xatirê nabê jî ji bo xatirê em heqê Kurda bînin. Bê bo xatirê em bimînin. Bê min ver Şamê bo xatirê ez bimînim. Avêya jî ne ez nahêlim. Yanî me digot şaş e û tekîd bû jî got şaştiye, tekîd bû jî heta heta pêncê sibî roja heştê heyvê berevaniya peykerê hafza se dikirin û beşara se dikirin. Piştî pênc û nîvê sibî nîka peyker xistin û gotin em serketin ew me xwe kirin xwediyê roxandina rijêm. Wextê ku layengirekî Encumena Niştîmanî Kurdî ala şoreşê di hilda di got ala DAIŞ e û ala Erdogan e û ala xeraba ye. Doh va ew ketine baregehê xwe û ala şoreşê ew di. Wextê ew di hildin şwara helal e lê berî niha çi digotin digotin heram e. Tesrîhatê wa bi xwe dibêjin ne ji me ba rejêm ketibû niha îhtîfal dikin ku çira rijêm ketiye. Yanî siyaseteke ne gelkî berpirsiyar derbarî miletê me de servêyekê jî guya sebebê nakokiyê gelkî tund navbêna Encumena Niştîmanî Kurdî terefê PYDê de. Ew binpêkirinê yanî şewitandina ofîsa û gubergicavkirina kawadira û zehmetiyê ku hatin serê miletê me tev de ez nabêjim îro Em ê ra min vat tiştê biçûk deyin ser tawleye em bi sebebê nakokiyê di nav me de ne gereke em karibin hêdî hêdî yek helwêst bero berê xwe bidin Şamê berê xwe bidin civata Sûrî be giştî ku em karibin tişkî ji miletê xwe re qizinc bikin. Lê ji kêmayî va çêna bi tu va tişta nebêje eleqel ev tiştê he dubare nebin. Ev tiştê he bawerî peyda bibe ku niyatê niyatê rast hisi niyê heye di cem van trafa ku carek dî miletê me binpê nebe. Me Tîfaqa Hewlêr yek, Hewlêr di do jêr çavdêriya Cenabê Serok Mesûd Barzanî û Tîfaqa Duhokê ser bingeha siyasî, îdarî, leşkerî tîfaqeke temam bîst roja ser kaxetê nema binpê kirin û ana tecrîbê me gelek hene. Ew tecrîbe her dikevin tangayê de dibêjin were em rêkeftina bikin her dibe firayê dingê xwe li her tiştî dixin. Ev tiştekî divê bê gotin Ez ne hatime nakokiya dixuliqînim, ez ne hatime umîdê Kurda û xeyalê Kurda ji serê wan bajom lê em divê tu va heqaqa zanibê, tu berê xwe bide û zemîneke nû ku ew ku zemîna he ku karibe ser esasê baweriyê be. Eger ne ser esasê baweriyê be car dî ew e. Me digot û dîsa jî em dibêjin heta niha jî çûna çûna Dêrezorê û çûna Reqayê ne ji miletê me ye. Ji ber ku Nahiya stratîjî me pê pêkewejiya nav pêkhatên Sûrî de me dixwest û Biratiya Kurd û Ereb me atnanê kelîmata û gotina nivîsandine di vê rêyê de ji bo xatirê me bi qenaet digot gon û ew pêkhatê Sûrî rijêmê dixwest me ji hev du dûr bikin. Em rabin herin deverê wan de re hukm bikin Reqa û Dêrezorê nayê qebûlkirin. Birînê kûyî li laşê pêkhatê Sûrî de aveya ji xeter e ser qediya me û xeter e ser pêşeroja miletê me.

û bi çi xîtabî herin û çi ma mewqifî gam herin wa hukm bikin ew qebûl nakin. Belê rast e, rast Û rast zehmetî e. jî rastî civata Kurdî ji yanî pêkhatê Ereb heqdek û tundiyekî derbarî miletê Kurd û tu zembê me weko ra- xebatkerên Kurd weko e, siyasetmedarên Kurd tê de nîne ji xeyrî PYD û uslûbê hey ku karîbû Hiceta hevpeymanîya navdewletî ev meselê he aniye bi zehmetî hatine pêşiya me û siyasetekî şaş meşandin û isbat dibin ha şaş siyaseta wa şaş e wê dîsa dev ji wan mantîqa berdin û vegerin dîsa menatiqê xwe û dîsa em mecbûr in ku destê xwe têxin destê hev de ku em herin behsa heqê xwe bikin dîsa em bêjin vêje qudekî li vê dê heye ez çawa ez dixwazim yek helwêst hebe û ez va tişta jî ji bîr nekim. Wextê vê bi sidq û bawerî em va tişta deynin ber hev û ji hev re bêjin ku em karibin heger rast niyatin ne cardî plan e û cardî xapandin e heger rast bin vê em vê pêş miletê xwe ve zelal bikin her wesa herin dawa heqê miletê xwe bikin. Belê hêviya min jî ew e, hêviya min jî ew ê ku ji dev şaştiya berdin û ji dev nekokiya û ji dev her tiştî bes Kêşa milet ber bi çav bistînin, go miletê go gelek qurbanî danî û heta roja îro çavê wê na li li hinek roniyê go ge mafê wa çareser bibê û bi cî bê. Belê mamoste di vê di bin sîwana desthilatiya Heyet Tehrîr Şam de li hinek bajaran gelo bandora wê li ser pêşroja Sûrî bi tevahî û li ser kêşa miletê Kurd bi taybet çi ye?

heta niha hezar em cihê dilgiran in. Her wesa dewletê Ewropî jî aynî Amerîka hemî aliyê navdewletî jî dilgiran in û hemî dibêjin niha di bin tecrîbeyekî de, di bin çavdêriyekî de ka em binêrin ew gotinê wa wê bi rast e bibin efal jî wek gotinê xwe bikin. Fe îro îro roj yanî ew di meşhedê Sûrî de yê pêşeng e. û ewan Helebistan bi tîfaqeke dewlî çûn Hemayê û çûn Himsê û Şam jî zêdeyî teweqûata bi zûtirîn wext diket û ew bûn desthilatdar. Hikûmeteke veguhêz çêkirine. Hikûmeta veguhêz ew munezemekî rêxirawekî di qayîma reş de yê dinyayê de ji ber ku gelek kiryarê xirab kirine berî niha

û ji ya hikûmeta mueqet ya ku em tabî em tê de îtîlafê jî çêtir bû û ji ya îdareyê jî çêtir bû. Ew întihakat û ew bêpêkirin heqê miletê xwe nedikirin û bacat û destdirêjî ser mal û milk û samanên xelkê nedikirin. Avakirin çêkir, stixrar çêkir, esker cêşê wan xwe tedrîb dikir, di mueskeratê xwe de de di nav xelkê û nav hara û nav bajara û nav awa de bû. Yanî avadanî kî kir, Wê caê nizanim heta kî radeyê ew hikûmeta ku li nîvê Muhafaza Idlib de serkeft necahat anî, wê karibin li ser seranserê Sûriyê jî eynî necahata bînin. Ew nexuyayî ewad bin tecrîbê de yê Xel Hemîd çavê li nêrin gonu ev hikûmeta he karibe niha heta sê heyva niha heta sê heyva biborin. Yanî serrastîkî bike li ser sîstema dewletê de pişt re dest bi projeyê bingehîn û stratejî çê bibe. Pişt re heyva siya pê be, nîka perekî nuh ê Sûriya çê bibe, nîka rêwbangê çê bin, nîka metroyê bi bin erdê çê bin, nîka metaratê çê bin, nîka meşarîeyê stratejî Sûriye re esas bê danîn. Ji na heta hingî ew hebin tecrîbeyekî navdewletî çavê dinyayê hemî û minezematê rêxirawê mafê mirov a û

Îsraîl rola wê heye. Her wasa civata Erebî bi giştî komelga Erebî ji xeyrî Qatar Qatar kêfxweş e lê hemî dewletê Erebî dî dilgiran in. Siûdî û Îmarat û wa ji vê hêzên tundrew girên dilgiran in. Misr e yanî zorbeyan Îraqa zorbeyan dewletê Erebî. Ev hemî rola va tişta hemiya heye. Rola pêkhatê Sûrî heye, rola hêzê Sûrî heye, rola dewlet aliyê navdewletî heye. Evana hemiya çavnêriya vê merhela ve guhêz dikin û kam binêrin bê çi ser çi sêwazî wê ev dewleta hevserlingê xwe bisekine û bimeşe. Ev dewletê he wê çawa mewduê yanî ji xwe ew berê digotin xefd û tesîd, tesîd nema lê avakirin û qerebûkirin û avedanki destpêka çêkirina Sûriya wê piştî sê heyva piştî vê merhela xwe guhîst. Em hemî çavnêr in, em em dilgiran in. Rast e em welatekî taybetmendiya me heye û Kurd in û û tiştê ku mueşîratê tê xuyakirin. Wekû xîtab, wekû ştegalî destpêka Helebê û pê de ya baş bû xelkekî şewq da. Çûna wî camiyê û û meseleyê dîtir hinek kiştegaliyê wî hinek xîtabatê wî yanî misilmantî ew holperestî nikare xweş gelek tişta xilas bike tiştin hene nikare xwe jê xilas ke ew jî ciyê dilgiraniye îro ev hikûmeta enqazê muqet jî çêkî ne yekî elewî ne yekî durzî ne yekî kurd ne yekî mesîhî siryanî ne yekî pêkhatê dîtir hêzên siyasî muarada Sûrî ya ku berê navê muarada bû tev de jî jê dilgiran ew hemî çavnêrin em miletê Sûrî naxwazi du tişta hinkê tiştê birva jî hebe yek jê dixwazi kêfa xwe bîne ji bo rûxandina diktatoriyetê miletê Sûrî bi kêfe ew kêfa wî memzûje hinek hinek matirsî jî tê de heye hinek dilgiranî jî tê de heye derbarî tundirawiya wê wê hêza tundiraw Belê belê mamoste gero çi mercê ê ê pêwîst in ê gogê karê hevbeş di nav we û peyedê çêkin gelo çi merc hene li cem we? Wala ceme yani merc me gelek zehmetî dîtiye me gelek pengavî dîtiye û ji heqê me em gelek tişta bixwazin lê em terefa dikin ser gelek tişta em dibêjin Yek jê divê nav xwe û yanî helwêstek wan hebe derbarî hebûna PKK, hebûna hêzên غير neç Sûrî. Eva çekî sereke heta hebin wê dilgiraniya di xelkê bin û mantiqa ne arame. Beyaneke wadih û di xuya daxuyaneke xuyakî Zelalî ev tişta hebê xuyakirin Bawadirê hinkî baweriyê yê niyetê ji vê hisnî ye. Bidin xuyakirin ku ev binpêkirin û ev tengaviyehê carek dî dubare nebin ser miletê me. Serwêyekê veya û em şeraketeke heqîqî qebûl bikin. Ew şeraket çawa? Enha xeyrî ji doh û îro de ew şeraket xeyrî.

Ji bo xala herî girîng a ku ji me re gelekî pêwîst e gi derbaskirina mafê miletê Kurd distûra Sûriyê. Distûra Sûriyê ku Sûriyekî teedûdî be, mafê rewayê gelê Kurd hebe, di hinek taybetmendî ya miletê mintiqa me hebe, miletê me miletekî yanî beşekî bingehîn e ji civata Sûrî ve giştî, ji ber vê yekê taybetmendiya wî heye

Yani divê miletê Sûrî distûra Sûrî çavekî rehmêl vê deverê binêr û em jî zanibin çawa heqê xwe mafê xwe biparêzin û biaxivin pê dengekî bilewinekî yek xîtabê em hevrin. Bileverveyekê em tim avar jê zehmetê nemil mehnanin Em merca û şerta û zehmetiya tê xinê û eynî tişt jî em nabêjin jî tarafê dîtir teceriba me pê re gelek heye. Teceribê me te'el hene malesef. Gelek tîfaqî û rêkeftin û ew çêkir û tim wa bin pê kirî. Encumena Niştîmanî Kurdî tim rast mayê, multezim mayê ser hemî rêkeftina û tim va biradera bin pê kiriye netîca Yanî siyasete ku Taliyê dîsa vegeriyane ew netecê ew cihûdê ku dikin cihdê ku tu di halê xwe bikî kes îtirafê pê nake û û dûrî qediya kurdî û dûrî hiqûqê miletê kurd û dûrî beramij û îdeolojiya tê xwet şiûb û meselê cumelin tanî ew cumel ana ew jî dibînin ku ew cumel nema feyde dikin miletê me ne hewcê wa cumela bû miletê me hewcê eşkere ji miletê Sûriyê re bêje Ez beşekî Sûriya me, ez menatiqê xwe tarîxî de mame, taybetmendiya me heye divê ew taybetmen ez rêzgirtinê hemî taybetmendiya hemî pêkatê Sûrî dikim hûn jî rêzgirtinê taybetmendiya Kurdî bikin. Vê vî şiklê he ku em û Sûrîn bi hevdû re karibin vê qonaxa he yanî tiştekî baş jê qezekin ku roxendina diktatoriyetê û wê metirsiya ser deverê teve ev ev tengavî ev ewrê tarî ser miletê Sûrî tev rabû. Em milet Sûriyê ne bi xwe bihesînin ku em jî bi kêf xwe şin wek war û çawa heqê wan mehdûm bû, heqê me jî mehdûm bû. Ewa ne bi navê erûba tazî li ser neft ser neftê û ser bîrê neftê di meşiyan û tazî û pêxwas miletê me jî ala esas em mutehem in vêca ku em emê nexşeya Sûriyê biqetînin û û nifîsadîne û çîrokê wan ew cumel hemî çûn Em karin bi hevdora xitabeke watanî Sûrî kar bînin ku karibin tiştên xwe qizinc bikin, yek helwêstekî got naxwazin. Hêviya me jî ew e mamoste. Li vir em spasiya temaşevan a dikin û gelek pirsin wan hene. Min nikarin ser hemû pirsa bisekinê lê li vir mamoste Ferhad Dirê'î rêz û silav jêre. Pirsekî Balkêş dibêje, Dibê tê gotin ku Amerîka û Fransa ji we dixwazin hûn zû li hev bikin û bi û bi yek şandê bi yek şanda kurdî herin Şamê. Bi yek helwest û yek bira. Gelo rast e û gelo rast e ev tişt û gelo bavê Mayîn Teban ba ber ber şaşê gelekî baş bû a Mamoste Ferhat Dirê'î. Belê bayê. Belê pêk rasta û ka hûn hûn geştine çi qonaxê. Belê fermo. Eva ne rasta ev nizanim bêje Doktor Ferîd Sadûn li ser Rûdaw gotiye û me wekû Encûmena Şîvanî Kurdî haş vê meselê hemî tune ne. Ez kari bêjim Emerîka me nas dike û Fransî jî me nas dikin û rojane jî tewasila me wa heye

yan wê şexsê siya be em zanim belkî şaş hatî fêmkirin em zan naxwazim yani muhim ev îşeha hey çêbûyî îşehakî esas jê tune û îşehakî ne cê xwe de ne rast e û gereke her insanekî bîwar bîrewar xaseten niha temaşevanên we guhdar guhdarî yê me guhdar dikin hem jî mesela fêm dikin ji hev derdixin zanin ku encumena Sîmanî Kurdî ne ne veşartiye û ne wê Emerîkan me bigerin heta riya şexsekî mehma yekun ku em tewasilê bi mer bike ku me bibînin yani. Emerîkan belkî heftî nabin li tewasilina nova de ser hemî mistewaya tayê. Fransî jî eynî tişt. Tiştekî nehatiye. Aha, e belê. E, gelo e, nerîna we ji rola Amerîkiya di vê qonaxê de. Gelo e, hûn dibêjin wê piştgiriya e, Kurda bikin li Sûriya? Dane Kurda hemî aliyê navdewletî Ne dilgiran e ji hebûna Kurda û ji hiqûqê Kurdan. Ne Rûsya û ne Amerîka û ne Yekîtiya Ewropa hemû kes. Vêca mesela hinek elama Erebî ji qesedê re dibêje Kurda, quwat Kurdî ye. Belkî cemê re navê kelîma Kurdî jî navê wan de tune.

Amerîka belkî bi helwêsta siyasî û roya siyasî bi encûmenê re yî. Lê li ser erdê jî bi betîbar Qesedê beşekî ji hevpeymaniya navdewletî bû şerê dijî DAIŞ. Têkilî wa ware bûn şerê DAIŞ û Mukafeha DAIŞ. Ew di riya xelatê eskerî re danûstandinê baş jî bar çêbû. Şirîkatiya wayî muşterek, tehalifa dewlî Bo şerê DAIŞ duê merhelê de û la ez al Amerîka li vê diye cem wa qada ser DAIŞ sereke enwanek sereke. Ez ji vê yekê yanî tebîî berî niha jî metirsiyê me sê tişt bû. Hatina rijêmê xelkê jê tirsiya, hatina Tirkiye û fesaîla ve xelk jê tirsiya û hebûna PKK'ê heriyeta xwe

Wê lev qebûl nake û muşkîleya ji miletê me re û metirsiya ser deverê û ser mentiqê û îstiqrar û tenahî û aramî jî di mentiqê de çênabe. Ji vê yekê Amerîka hebûna wê muhim e, giring e. Rolek wê heye. Vê ca Amerîka jî ez dibêjim tişt tedî dewleta Amerîka dewlet muessesat e. Hinek muessesatê wê karê xwe berdewam dikin û eqda xwe salekî mesûlînê wan neh dibe heh salekî. Hin tişt hene girêdayî bi hatina reîs ve Taqimê Reîsê Trump piştî bîst ê heyvê ew taqim wê stafekî wezareta xarijiyê çêkir, stafekî mîlefê Şerqa Ewsat wê ka çawa bi mîlefê Sûriya wê kî bi wê çi birnamij jêr deynin. Yanî ev jî ew jî tesîra wê heye. Ev jî dimîne ji niha heta bîst ê heyva piştî bîst ê heyva yekê. Berê rêz û silav em hinekî pirsê temaşevan a jî mamosta Sedîq Şerrexî rêz û silav ji bo te dibê gelo çûnan û nerên encûmena kurdî li Şamê heye çi dikin? Spas wala ew destpêkê Min bi xwe wekû yanî wekû hizib me teblîxî hevalê me Lijna Mintiqî ya Şamê kirin. Berê hevalên me li wê dê hene xwedî dewr in berê di hêdî wextê Îlan Dîmeş de di rola wa û dewra wa hebû xelk yanî hêzê aliyê siyasî yê Sûriyê û yê xastene berê opozîsyon bûn muarede bûn hemiya nas dikin. Mijwara got hewasilatê xwe bikin, qenaatê xwe vekin, tawasilê bikin. Hingî li gorî tiştê ku we tertîb kir

Çûye Şamê ew van xortên berê jî li wê dirê hinek lîqaat dikin, danûstandinê dikin vê xelkê re bo qenewatin vebin vê ka çawa bin. Îro civata Ehzaba bo Encumena Niştîmanî Kurdî min ji partiyên encûmenê re got ez memnûn im me kî yekî mesûl kî wî heval kî wî hev li Şamê tevla tevlî cihûdê hevalê me pev re bibin û karibin qenewata û lîqaata bikin. Yanî ji bo nebe ji Partî Demokratî Kurdistan tenê ji xwe re dişuxile û ji xwe re li mensiba digere û hay ji encûmenê nîne. Encûmen li cem me pêşiya hizba me ye. Ez tekît dikim. Vêca partiya encûmenê jî me got wa çi kewadirê we keskî we hebil wir de karibe va kara bike hevalê me li wir in. Min bi hevra em mijûl dibin ku li Şamê jî mektebeke encûmena niştîmanî kurdî vekin ya mektebeke partî li bixwe me mihawle bikin karê me neqlî bibin bi qonaxekî dî di wê Şamê de ji me re karê li wê dê muhim e û tewasul muhim e û xenewatê ve bi bi layenên siyasî û navdewletî yê Sûriya re muhim e. Belê rast e. Heyder Heso dibêje, dibê îro hevdîtinek di nav bera wefdê ê Frensî û Encumena Niştimaniya Kurdî li Qamişlo hebû. Dibê dikaribê ji bê çi guftgo hat kirin di vê hevdîtinê de? Xwedê ew ne ji rageyandinê re ye. Yanî danûstandin ew teqrîben ema belkî heftiyane em hevdu dibînin. em hev dibînin ew jî cühdekî dikir yanî cühdê wal ser eno ew jî dibêjin hek helwêstîkî kurdî hebe muhim me û dixwazin malûmata jî nêrînê me çin el ser bê pêşhatên dawî yê got Sûriya de çêbûyîn bîr û bûçûnê xwe û nêrînê xwe me arasteyî wa kir me mewqifê Fransa jî fêm kir ji vê yekê lê yanî Dîtinê me berdewam in bevra. Neyê neyê neşrê û tesrîhatin. Tiştin taybetin belê gelo nerîna wet pêşroja Kurdê Sûrî de çi ye mamoste û çi nama we ji gelê Kurd de di vê qonaxa anêya de heye?

Hem ji hingurkirina hezirê netewî singê însanê Kurd de piştre şêwazê xebata rêxistinî, piştre xebata komelayatî, piştre mifa ji înternet û globalizma serdemî aniye. Welatê me bi hemî mecelata de xebat kiriye û tehdîtiye û cuhd kiriye, qurbanî û zehmetî û tundotîjî tûş bûye. Ev milat cihgirtiye di nav pêkhatê Sûrî de hêzeke siyasîye nêrîna me li derbarî pêşeroja Sûrî em Sûrîyeke geştir dibînin. Ji vê yekê ez dibêjim û heqê miletê me û hebûna miletê me û taybetmendiya miletê me ne cihê dilgiraniya gavadî jî min got ne cihê dilgiraniya hemî aliyên ne ne aliyên Sûriye ne aliyên navdewletiye. Ji vê yekê miletê Kurd karibû xwe isbat bike rê ji bera baş mecala me heye. Hinek zehmetî hatine pêşiya me ji mesela koçberkirinê û tundotîjiyê û zehmetiyê û civata Kurdî hinekî tar û mar bûye. Cîrê nuh, nifşê nuh, eqlê wî yanî berê aîla çar pênc zarokê wa hebûn ser sifrekî dixwarin, helwêsta wa, mewaqifê wa, nêrînê wa yek bûn der barî Hizirê Netewî de. Niha her lawkî wa li dewletkî ye. Hinkî belebûna her yekî li xisûsîya xwe û meîşeta xwe fikir ye. Piçek civeta kurdî hinkî tar û mar bûye lê cardî jî yê mayîn, yê ji derve, yê ewê hemî hasatan Kurdê Kurdistana Sûriye hizirê netewî yekî berz e. Ew hizirê netewî muhim e û bingeheke muhim e ji me re bi em şê întilaq bibin geherin ber mafê xwe. Em hacetî hinek hişmendiya weya yanî weya qewmî hişmendiya netewî ne. Ew hişmendiya netewî hinkî zeîf e ke divê wextê civatê me karê me em ji sirriyetê derkevin û eleniyetê kar bikin şatatê xwe bikin miletê me qabil e. Qabil e ku zû ser astê siyasî û zanyarî û pêş bikeve. Her wasa karibe em em ê zor zoriya gelek pêkhatê Sûrî bêdî tir jî her derî îro insanê Kurd her cihekî de her şixulekî de her xwendinekî de her cemekî de belkî ji xwe pêşkevtir e û ji xwe zêrektir e. Ji vê yekê ez rojeke baş û geş dibînim gelkî geş rastî jî bê ji miletê Kurd e Kurdistana Sûriyê de. Belê mamoste belkî pirsa da wî şte bikin mamoste Abdulbaqî Huseynî bavê manî di kontrolê de ye bi navê peyv danîyê gelo dan û standin di navbera enekesê û hedesê de heye û heyet tehrîrê şam dibêje. yani şiklekî elenî rasterast şiklekî elenî rasterast gava dî min got navmeda tune ye Lê wek divê başqa başqa em hewl didin bibînin. Yani li ber ku îro pêşengê meşhedê siyasî ye Sûriye de û xelq hemî temaşe dikin û çavnêrin em jî çavnêrin lê dî danûstandin bi yani em xwe bidin naskirin li wa nexasim ewan jî gor ez fêm dikim yani taybetmendiya Kurdî li cem wî heye. Belkî mesulê milefê Kurdî, mesulê milefê Kurdî li cem wî yekî Kurd e jî. Vêca serveyekê yani em hewl didin ne bi şiklekî resmî û fermî heta niha çênebûye ew qenata me. Lê ji heqê me ye ku em dengê xwe bigihînin her derê. Belê. Belê em rastî gelekî spasiya te dikin û gelkî kêf xweş bûn. Gelek pirsê me hene û gelek pirsê temaşevana hene. Lê em zanin tu westiyayî berê tu civîna de yî û berê tu vala navê û nuştin tune yî tu gelekî westiyayî. Em gelekî spasiya te dikin ku te ev derfet da me û te hat tu bû mêvanê me. Belê temaşevanên hêja em bi navê Kîtya Giştiyan Lîstika Rojnamevanên Kurd em gelekî spasiya Mamoste Mihemed Smaîl dikin, Sekirtêrê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û endamê Destaya Encûmena Niştimaniya Kurdî û em gelekî spasiya we dikin gol me temaşe kir belê û gelekî spasiya Mamoste Abdulbaqî Huseyîn dikin got kontrelê de bû belê gelekî spas bo we teva û şeva we teva bimîne xweş û spas gelekî spas mamoste.